Cwpl o wythnosau nôl aeth Nick a'i ffrind Griff lawr i Super Tomato yng Nghaerdydd i chwarae gemau. Anghofiwch y PS4 a'r Xbox One, heno da ni'n mynd yn ôl mewn amser, ac yn edrych ar rhai o'r gemau pêl-droed mwyaf poblogaidd o'r gorffennol. Barod? Awe! Ein gêm gyntaf ni, Nintendo World Cup.
I'w chwarae ar yr 8-bit powerhouse o'r flwyddyn 1987, yn Nez.
Be ni'n mynd i chwarae ar? Concrete! Chon i chwarae ar, chwarae ar ffrew! Waw! Ydy hwnna be mae West Germany yn actually edrych fel? Dyna'r bel! Hwn fe! Oh!
Gan am syniad beth sy'n mynd ymlaen. Wedi ryddhau ym 1990, mae'r gêm yn dilyn rheolau traddodiadol pêl-droed. Os wnewch chi anwybyddu'r ffaith na dim ond chwe chwaraewr sydd ar y cae. O ia, fe allwch chi ffolio gymaint â da chi isio achos di'r cyfrifiadur ddim yn poeni. Ac i rei ohonoch chi sy'n cofio, roedd gan y nes dueddiad o wneud hyn.
Press start. Fi heb fi wedi, fi di press start. Like, fi'n meddwl. Dydi. Falle.

Felly dim mwy o'r bird's eye view uffernol 'na. Sut sut ti'n licio dy gae di? Wedi ei drensio. Tywydd ddim genod, come on man. Duh.
Mochyn! Roedd hi'n neis gweld Cymru ar y sgwad list am change. A efo Gareth Bale ar glawr y gem ddiweddara, FIFA 2014. Gobeithio na fel 'na fydd hi yn aros de. Mae'r gêm yma'n gwneud lot ar unwaith. Mae'n bosib gwneud pro passes, gweld instant replays, addasu siâp y tîm a newid strategaeth, a mae'r dathliadau yn ddoniol iawn.
Alan Hwyl i chwarae, so beth? Ie.
Pedwar?
Pedwar mas o bump. Pedwar allan o bump. Felly nesa ma' dyn ni actually grêt. Ti moyn ca'l go ar fi? Ie? Ti siŵr? Ie ma'n fine go on.
Ok. Wel ma' pethe'n dechre mynd yn ddiddorol. Yym 'dan ni am weld dau gêm ŵan yy ar yr N64 yn ca'l ei ryddhau gan Konami a EA yy Konami sydd erbyn hyn yn rhyddhau'r Pro Evo Yym, a'r gêm ydy ISS 98. Ia, International Superstar Soccer ar yr N64, un o'r consols mwyaf poblogaidd erioed, a enillodd wobr cylchgrawn Time nol yn 1996. Ti'n cofio'r Z button? Z button. Bam! Ie. Oedd hwnna'n mynd ar Goldeneye. O! Drych ar graphics yna, boi.
Erbyn 1998, mae'r gystadleuaeth rhwng Konami a EA sy'n gwneud FIFA yn dechrau poethi. Ac mae'r gemau'n adlewyrchu hyn. Yn hon, mae 'na fwy o dimau, mwy o geuau chwarae, a'r opsiwn i greu chwaraewr eich hun. Ond dim hawliau i enwau'r chwaraewyr. Helo, David Beckham!
Oh my God, o, fi, fi di trwodd. Oh. Yes! Na fe! So cynnig ie yn flwyddyn yma. Tro fi wan yn awr. So cynnig EA yn 98 oedd... Bellach ma. Dyma FIFA 98. Ma hwn lot neisiach na ISS. Ma fe lot neisiach i ddechre, mae mor, t'mod, glân. Hmm. Dyw e ddim yn rili cluttered. Wel fel chdi'n deud ma ma ISS yn fwy o kind of arcade game yndi? Ma fe.
Y bumed gêm yn y gyfres FIFA. Be lot ohonoch chi'n cofio hon am ei chân eiconig, Woohoo! Song Two gan Blur. A hon yw'r unig gêm yn hanes FIFA i gynnwys bob tîm rhyngwladol, ia, 172 ohonyn nhw!
So ni 'di gorffen 'da FIFA 98 nawr, a o'n i'n meddwl bod e'n eitha gwell. Oedd o'n lot gwell. Oedd y gêm cynta 'na'n afiach. Ti'n meddwl?
Afiach. Ond i gymharu hon efo hwnna, ma' hwnna outright winner, outright winner. Be am cael remater, right? Ie, chwarae fe 'to. Chi'n mynd lawr tro 'ma. Na ni ta! Nintendo World Cup ar y nes, FIFA International Soccer ar y Mega Drive, a ISS 98 a FIFA 98 ar yr N64. Y byd yn ei le unwaith eto. Oedd y bêl yn y rhwyd.